Watandaşlar iki müň birinji iki müň ýigrimi birinji ýylyň birinji awgustynda, ýagny awgust wakasy diýip oňa tanaýas, birinji awgustda protest geçirildi konsulstwanyň öňünde, ýagny şu diýala iki ýyl geçdi, iki ýyl iki gün has takygy. Entägem rus dilinde aýdanda rassmotreniýada. Entegem rassmotreniýada oba hatda şu ýerde şuň ýaly bir hod sabytyýa bolup geçdi. 10 sany egindeşimiz tutulýar, 10 sany Türkmenistan watandaşy tutulýar. Şolaryň ady anyk bolandan soň Türkmenistanyň konsullygy Stambul şäherindäki Türkmenistanyň konsullygy şol 10 adamyň adynam ýazyp, ondan başga ýene-de 15 adamyň adyny Aktiwist tan alyp ýören aktiwistleriň atlaryny ýazyp, ýigrimi bäş adamyň spisigini türki hökümetine haýyş etýär, şular osobo opasny jenaýatkärler we şulary tutmaga bize sodeýstwo ediň, ýagny ýardamjy boluň, kömek ediň diýip. To ýest hamala öňden ýüzlenme edilen ýaly edip görkezýärler. Entäk adamlar tutulmanka. Oba şonda Sadyk Kargo belli boldy. Oba napadeniýe berdi. Öz adamlary bilen oba žalyba berildi. Entäk rasmatreniýede iki ýyl geçse-de oba entäk dela doly suduň nemesine ýetmedi, ýagny sud bolanok entek şo tema barada. We şony aýdyp geçmekçi, watandaşlar näme üçindir bilkastlaýynmy ýa hakykatdanam Türkiýede şuny ýaly jenaýat agtaryş işleriniň has köplügi sebäplimi şuny ýaly delolar kän bir ilerleme alanak. Öňe süýşenek, şu birinji awgustdaky bolan mesele entägem çözülenak. Ondan soň geçen ýyl on altynjy awgustda hem Şoň ýaly hadysa gaýtalandy, birazrak tapawutlylykda, birinji awgustdaka seredende, on altynjy awgustda aktiwistler topary, hatda menem bardym şo taýda, eýýäm adwokatyň we Türkiýäniň ynsan haklaryny gorama müdirligem şo prawozasşitna organizasiýa rus dilinde aýdanda mazlum derdi şonuňam wekili bardy wekilleri bardy birnäçe adamdan ybarat bardyk netijede urga sezowar bolduk we o delada entek ol delada entek ýagny rusçalap aýdanda rassmotreniýada indi watandaşlar iň bir esasy temalardan biri ine on bäş adam jemlendik ýene jemleneris efiriň dowamynda ikinji awgust Ikinji awgust. Farhat Durdyýew, il arasynda Farhat Durdyýew diýip özüni tanatdy, hakykatdan familiýasy Farhat Meýmankulyýewiň doglan güni. Ikinji awgust. Sorag ýüze çykýar. Farhat Meýmankulyýew şu wagt nirede? Nirede Farhat Meýmankulyýew? Indi men jogap bereýin. Şu soraga özüm jogap bereýin. Ýakyn garyndaşlarynyň habar bermegine görä, Diňe şoňa mälim bolan maglumat, Farhat Durdyýewe ýigrimi iki ýyl iş kesildi. Türkmenistanda. Şolaryň habar bermegine görä, ýakyn garyndaşlarynyň. Hawa, emma gynansak-da, gynansak-da, häli bu güne çenli, häli bu güne çenli ýok. Hawa, siz prowokasiýa ynanmaň, Farhat Durdyýew Türkiýäniň çäginde, ýagny Türkiýäniň territoriýasynda diýip ynandyryp gelýänler bar. Diýmek, garyndaşlary bu taýda ýalan gürleýärmi? Farhat tutuldy-da tutuldy diýlip, gürrüň başlandan biz sirä girt etdik moment. Oba zoom açdyk, jemlenişdik, hawa nämiş etýäs, näme goýýas. Şo taýda bizlere aýdylan gep adwokatlar Üstüni basyp aýtýan. Halkara derejeli adwokatlar. To ýest adwokat mejdunarodnowa urowňa ýa-da mejdunarodnowa ranga. Şo tituldaky, şo derejedäki adwokatlar işläp otyr. Siz aýak aşagyna garjalmaň. Siziň etjek hereketiňiz sledstwä zyýan bermegi mümkin, Oba bir islemeýän waka çykmagy mümkin diýen neme bilen köşeşdirdiler. Bizi ynandyranda näme diýip ynandyrdylar? Farhadyň elinde uluslar ara korumasy bar. Oba, zaşitasy bar, mejnarodna. Oba Farhady hiç hili ýagdaýda asla mümkin däl Türkmenistana ugradylmagy diýip. Hawa, ondan soň biz öz adwokatymyza haýyş edip, şul delany bir derňäp beriň, bir bilgi alyp beriň diýip, haýyş edip, adwokatymyz barýar deportasion lagerde. Eger Farhadyň ýa-da islendik bir adamyň notariusdan zawirýat eden, dowernist beren adwokaty bolmasa, şol delo boýunça şol delany diňe tanyşmana eline berýärler. tanyşmak üçin ýöne şony surata düşürmek ýa kserokopiýa çykarmak mümkinçilik berlenak adwokata. Şu deloda näme karar çykaryldy, Farhat Türkmenistana ugradyldy. Emma şoňa seretmezden, şoňa seretmezden men atlaryny gizlejek däl, Myrat Kurbanow, we Myrat Kurbanowy goldaýan ýene birnäçe şahsyýetler ýok, Farhat Türkiýede. Hatda, hatda biz şo ýapyk zoomda, hany şo näme üçin şuň ýaly şo hatda adwokatyň bize beren maglumatyny, adwokatyň o ýerde interesi ýok ýalan gürlemäne. We şo hatda adwokatyň maglumatynyň üstüne atanak çyzyp, öz ideologiýaňyzy öňe sürýäňiz, hany subutnamaňyz diýende, Murat Gurbanowyň lişni özi, sizler bir topar maşenikler diýip, Zumdan çykyp giden adam. O watandaşlar bul tiktok zapis hökmany suratda ýutubda-da goýuljakdyr. Men çagyryş etýän. Hormatly DWT guramasynyň lideri Myrat Kurbanow. Farhat nirede? Nirede Farhat? Uluslararasy korumasy bar diýip Bar diýip, oba halky aldap geldiňiz şu wagta çenli. Eger uluslar arasy korumasy bar bolsa, hakykatdan hem şol adamda Farhat eýýäm belli şahsyýet. Ýüzüni açyp çykyş edip hatda çekinmän türkmen hökümetine öz niýetindäki, öz göwnündäki zatlary aç-açan aýdyp bilen adam. Ony gizledik, maglumatyny çykarmana nämakul bildik diýen ertekileri kabul edemizak. Seriýa, TC nomerasyny seriýa nomerine smaska edip, ine Farhadyň uluslarara korumasy diýip ekrana çykaryldymy? Ýok. Bolýar. Halkara derejeli, onda-da iki sany adwokaty bar bolsa. Olaryň ady kim? Indi Farhadyň nirdeliginden beter gizlin, has sekretnyý material näme bolup dur? Şol adwokatlaryň kimligi? E, belki şol adwokatlar ýokdur? Şonuň üçin ady aýdylan ýokdur. Owa, näme üçin? Näme üçin? Eger şo adwokat bar bolsa, hakykatdanam onda-da halkara derejeli adwokat bar bolsa, prýam kamerasyna girip, kamerasyna girip şo Farhady wideozapis, iň bolmanda, Hormatly watandaşlar men Türkmenistana ugradylmadym men Türkiýede gaýgy etmäň bukwalyna alty ýedi sekunt men sagatlyk diýjek däl ýa minutlyk diýjek däl alty ýedi sekuntlyk ses zapisi çykdymy ýok çykanak i ýene ýer urup howa ýok Farhat Türkiýede bu taýda glawny roly oýnan kim Farhadyň egindeşi Ýunus diýen Şahsyýet. Ýunusyň suratam bar. Pasport dannylaram bar. Kimlik dannylaram bar. Hakyky ady, familiýasy hatda telefon nomerde bar. Umyt etýän. Ýunusam hökmany suratda görer şu wideony ýutuba goýuljakdyr. Ýunus suratyňy we dannylaryňy çykarmalymy ýa özüň çykyp Farhadyň hakykatdan nirdeligini boýnuňa aljakmy ýa neme diýesmi. Informasion waýnada gidiş ýesme. O bul bir. Indi Farhat. Howa sögýete. Sögýete. Sögeni sögeni biz goldamyz ýok şu wagta çenli. Hatda özüne de aýtdy Farhat. Howa goý sögmäňi goý şuna şul nä dogry ýol diýende men şu sistemada işläp çykdym bularyň öz dilinde gürleşmeseň sögüşmeseň bular düşünenak diýip. Şoň ýaly jogaby aldyk men we egindeşlerim we birnäçe gezek şoň ýaly ýüzlenme edildi. Indi Sogmezden öň hatda iki müň ýigrimi birinji ýylyň altynjy oktýabrynda Kilios mazarlygyna Farhat bilen gitdik, ondan öň hem birnäçe gezek görüşdik Farhat bilen. Wan spokoýny oglandy. Şo döwürler spokoýnydy. Sögünen ýokda. Adekwatny, akkuratny ýagdaýda efire çykyp oba normalny ýagdaýda diskussiýa alyp barýata. Haçan sögünip başlady, haçanda, haçanda hökümetiň emeldarlary tarapyndan ejesiniň öýüne baryp, ejesini agladyp, Farhat oglum, oba şoň ýaly adamlara goşulma, oba etme diýip enesiniň göz ýaşyny ýutuba çykaryldy. Bilşiňiz ýaly ýutub dünýä platformasy, dünýä mass-mediasy. Türkmenistan hökümetiniň hiç hili ýagdaýda, hiç hili ýagdaýda şonuň ýaly etmäne hukugy, haky ýok. Emma etdi şony. Soň näme adam dymyp otursynmy haçanda ejesiniň göz ýaşyny bütin dünýä görkezip otursalar. Elbetde sögde. To ýest rusçalap aýdanda byl u niwo motiv na ete. Esas bardy türkmençelap aýdanda. Bolýa. Ine indi mysal alaly dünýä nemelerde şu politika ugrunda belli şahsyýetler. Günorta Afrika döwletiniň öňki prezidenti Nelson Mandella. Nelson Mandella. 27 ýyl türmede oturan. 27 ýylyň 17 ýylyny adinoçny kamerada.

Hossarlar bilen görüşmek mümkinçiligi, alty aýda bir gezek hat ugratmaga, hat almana hatda şoňa mümkinçilik berlen. Indi gelip şu ýaly netijä gelýäs-de, näme indi Farhad Durdyýew şoň ýaly dünýä belli oppozisioner. Şondan hem indi derejesi has howply boldumy? Adamyň nirdeligi belli däl. Ýigrimi birinji asyrda ýaşap ýörüs. Tehnikanyň, tehnologiýanyň ösen döwründe şahsyýet ýok. Belli däl. Biz şoňa açyklama etjek bolsak, Ýok, duruň, owa, siz aýak aşagyna garjalmaň, Farhady iki günde çykarýas diýip aýdan, Ýunus, saňa ýüzlenýän. Hany Farhat? Hany Farhat? Soň ýene bir sorag. Meni öz günüme goýan ýok. Tutulanda, Farhat tutulanda dört adam tutulýar. Bahtiýar, Maşgalasy bilen, aýaly bilen. Farhat tutulýar. Dördünji adam Ýunus. Ýöne hiç bir ýerde şonuň ady, familiýasy hiç bir ýerde görnenak. Ýok. Mister Ýunus. Kim tarap? Kime işleýär? Näme üçin Farhat tutulýar? Bäşinji gün tutulýar, altynjy gün Türkmenistana ugradylýar. Ýunusyň ady hiç bir ýerde çykanak. Hä. Diýmek, netijä gelýäs, diýmek, Türkmenistanyň hökümeti bilen doly ýagdaýda işleşen bir adam bolmaly. Eger şu adyny dagy gizläp saklap bilýän bolsa. Myrat Kurbanow bir efirinde aýtýar, Şo ýerde diýýär, Tehniki zboý beripdir diýen. Registrasiýa etmekde diýe kompýuterde diýe tehniçeskiý zboý bolan diýe. Şonuň üçin diýe Ýunusyň ady diýe registrasiýa edilmän galan diýe. O müň bir gije ertekidäki bir bir şahamça. O bir bar eken bir ýok eken tehnika işlemändir. O kompýuterler şo wagt zawisat eden Ýunusyň ady bellenilmän galan. Hormatly Myrat Kurbanow. Ol ertekä mümkin siz ynanyp bilersiňiz. Emma men ynanamak. we birnäçe adamlar ynananak. Ondan başga, ne Rossiýada Alekseý Nawalny, näçe mitingem etdiler, şoň ýaly howply näme, ine men depdere bellap aldym, Moskwanyň Himki okrugynda diýe ikinji otdelde saklandy diýe, Alekseý Nawalny. To ýest oturan ýeri belli. Şoň ýaly Rossiýa pereworota şoň ýaly bir howp salyp bilen adam. Farhad onuň ýanynda bir garynjaça-da görünmeýär. Nawalnyň eden işi bilen Farhadyň eden işini deňeşdirende, hatda garynjaça-da ýok. Şoň ýaly urwinde men görýän. Hawa, Olga Mihaýlowa adwokaty. Gizlin däl. Emma Farhadyň adwokatynyň ady gizlin. Bendetde bilýä Ýunus atam rat. Ýo menem bilýän mende suratam bar telefon nomeram bar hatda şol zoom zapisem bar. Bir özünden bilip çykar. Owa ine Farhat şuň ýaly şuň ýaly boldy iberildi. Owa hatda goşuljak bolanda men saklap durdum. We tormozit edip durdum, siz goşulmaň iki günde çykarýas biz şul ugurda işläp otyrys diýip ynandyran adam Ýunus çykmaly aýtmaly bolýa. Indi Ondan soň ýaňky Alekseý Nawalnyny Matroski tişina diýen sizo alyp geçýärler. Çislolaryna çelli ýazykly. Soň Wladimrskiý oblastda Isprawitelny koloniýa ikinji nomer. Pokrow diýen şäherde. Oňa-da alyp geçeli. O şum her bir Nawalnyny nirde näçe gün saklap, nirä göçüren bolsalar, polny danylary bar. Emma gelýäs, watandaşlar, ala-böle Farhada gezek gelende, hatda o haýsy izolýatorda, tam Türkmenistanda Seýdidemi, Owadandepedemi ýa Bekdaşdamy, Akdaşdamy, ol däl, hatda haýsy ýurtdalygyny biz bilip bilemizak. Diýmek bul bu zatlar bilgeşleýin edilýän bolmaly. Hawa, ýeke, ýeke täk şu şu oppozisiýa platformasynda Geldi Kärizow çykyp aýtdy. Türkmenistana äkidildi zat diýip, ýöne Geldi Kärizowyň soňky goýan wideosynda Farhada on sekiz ýyl berdiler diýdi. Emma garyndaşynyň jaň edip aýtmagyna görä, mümkin, belki garyndaşy ýalňyşandyr, mümkin Geldi Kärizow ýalňyşandyr, emma bize gelen maglumata görä, Farhada ýigrimi iki ýyl iş berlen. Ýöne statýasy belli däl. Garşysyna nähili jenaýat işi gozgaldy, haýsy statýa boýunça sud edildi? Ol belli däl. E soňam Farhat nirde saklanyp otyr? Haýsy türmede? Olam belli däl. Diňe ýyly belli, ýigrimi iki ýyl. Hawa, indi beýleki oppozisionerlerde-de ýüzlenjek bolýan, ýöne Şwesiýada ýaşap ýören ýazyjy, şahyr Akwel Sapar aga hatda özi bilen söhbetdeş bolanda-da, e, başga nemelerde-de men prawozaşitni nemelerde-de kän konsultasiýalar berdim. E, prawozaşitni nemelerden hem düşünýän zat diýende, indi şu Akwel Sapar aga-da ýüzlenýän. Näme üçin sesiňizi çykarman otyrsyňyz? Näme üçin? Myrat Kurbanow, seniň şul edip oturan işleriň, oba, ýöne bir çaga erteki aýdyp beren ýaly, diýip, men garaşdym öýde. Şu güne çenli garaşdym. Şo imminno Farhad temasynda bir zatlar aýdar diýip. Emma şo Farhad ýitenden bäri bir gezek Myrat Kurbanowyň efirinde gördüm şu temada, ondan soň ak Welsapar aga-da ortadan ýok. görnenak. Oba bu zatlar haçana çenli dowam etmeli watandaşlar bu dünýä gelip oba oňat iýip içip ýatyp oba mes bolmak bilen bul dünýäniň manysy biten ýok adam yzynda bir perzent galdyrmaly bul ýaşaýşyň manysy maksady şol oba şo Farhat Durdyýew çagasy ýok ýigrimi iki ýylam basyldy emma kimdir kimdir şony şo ýola iteklänler Ýunus bilen sataşmanka şol oglan sögüşmeýeti. Ýunus bilen sataşdy, oba sögüşip başlady, sögüp başlady. Oba, indi o ýerde men Farhadam akja jüýde edip görkezemak, Ýunus, elbetde, damagyna pyçak goýup sen sög diýip aýdan däldir, elbetde, emma manipulýasiýa etmekde, oba, uly rol oýnan şol Ýunus diýen şahsyýet. Danylary bar bizde. Hawa. Ondan başga, watandaşlar, hiç hili perzentsiz şol oglan ana ýigrimi iki ýyl türmä gitdi. Ýigrimi iki ýyl türmä gitdi. Indi şo ýerden çykjak, çykmajagy, elbetde, Alla gümana. Ruslar aýtýar, bilet w adin konets diýip. Edil şoň ýaly ýagdaý boldy. Hawa, indi hormatly Myrat Kurbanow, Şu temalary gozganda sizler maşenikler bir topar diýip zumdan çykyp gitdiňiz. Ýadyňyzda bolsa. Hawa indi bu günki günde, bu günki günde kim maşenik bolup dur? Eger uluslar arasy korumasy bar bolsa, hany şonuň suraty? Hany adwokatyň ady? Türkiýäniň, eý Türkiýäniň diýen bagyşlaň, Gruziýanyň öňki prezidenti Saakaşwili. Ýa Ukraina da oba näme wezipelerde işledi soň Gruziýa geldi oba şony türmä baslar. Häzirem şonuň adwokatynyň ady nähili ýagdaýda saklanyp otyr, haýsy izolýatorda otyr doly maglumat bar. Bar doly maglumat. Emma Farhada gezek gelende dünýä gapyşýa. Ne adwokat belli, ne munuň hakykatdanam uluslarara kormasy barmy ýokmy ol belli. Oba nirdeligem belli däl. Kimi aldaýaňyz? Hä, şuny ýaly pikirem edip bileris. Maňa hiç kim şony zaprişýat edip bilmeýär. Men öz pikirimi özüm erkin o pikirlenmäge hakym bar. Diýmek, diýmek, kimdir birilerine bähbitli bolmak üçin bul ugurda işleýän bolmalyda onda bul adamlar. Farhady gizlemek bilen. Men şoň ýaly diýip düşünýän. Öý ala böle şo jany teni oda ýanyp o Farhat Türkiýede diýip damagyny ýyrtyp o gygyryp oturan adamlaryň aňyrsynda diýmek bir bähbidi bar. Belki hökümetden onda raspryženiýa alýan bolmaly bul işleri etýän bolsa. Ho nähili düşünmeli. Aklym haýran. Ho watandaşlar ikinji awgust Farhadyň doglan günüdi. Bir müň dokuz ýüz dogsan ikinji ýylda ikinji awgustda doglan. Otuz bir ýaşyndaky oglan. Aý ýok. Ýok, nirdeligem belli däl. Häli bu gün nämçindir Farhat Türkiýede diýip haýsy bähbidi gözleýler, kime ýaranjak bolýalar? Kimiň ukaskasy boýunça, kimiň rasporeženiýasy boýunça işleýär bu adamlar? Farhat Türkiýede diýip damak ýyrtýanlar, men indi adyňyzy sanap oturmaýyn, bilgensiňiz. Efire çykyp, Ýok, Farhat Türkiýede şol ugurdabaý işläp otyrys, ene ýakyn günlerde çykarylmaly, oba wah, näme edilmeli, ýene bir zat diýip joşýanlar, hany siz? Haýsy hine girdiňiz? Nirde Farhat? Näme üçin haçanda biz girişjek bolanda bizi saklap durdyňyz? Goşulmaň! Goşulmaň! Siz adwokatlara mişähet etýäňiz. Şo alnyp barylýan prosedura bul zyýan eder. Ho, şonuň üçin goşulman duruň, professional, professional adwokatlar bul işleri alyp baryp otyr. Ho, şolar alyp çykýa Farhady diýip ynandyran. Şahsyýetler. Nirde sizler? Ho, Ýunusa ýene bir gezek ýüzlenýän. Ýunus, adyň ama P harpyndan. Ýa familiýaňam G harpyndan. Galanyny özüň düşünýänsiň. Hatda ses zapisleriňem bar. O ýüzüňi görkezeňak, emma seniň suratlaryň, pasportyň surady, kimligiň surady polny elimizde. Hawa. şu on bäşinji awgusta çenli, on bäşinji awgusta çenli men Ýunus diýip özümi tanadan Pelançaýew, Pelança, Farhadyň gitmegine şul, şul, şul sebäpler boldy, hawa, biz aldadyk, adwokat bar diýip, biz aldadyk, şto, uluslarara kormasy bar diýip, onda-da Oba Şwesiýadanmy, Şweýsariýadanmy alnan, oba Türkiýäniň, oba ine aktiwistler, şol sanda men, alyp ýören uluslar ara koruma dokumente seredende, oba Ýewrosoýuzdan alnan uluslar ara korumasy has güýçli. Oba Türkiýe jymp edip bilmeýär, bul boli nadýožny diýip ynandyrýan. Ýunus atly şahsyýet. On bäşine çenli çykyp ýa alýaň boýnuňa. Şunýaly şunýaly Farhadyň gitmegine sebäp bolduk diýip düşündiriş geçäýmeli hökman suratda bolmasada bagyşlap welin ruslaryň bir sözi bar Klin klinom wyshybaýut diýip gizleneber biz gizlemeýäs seni hiç hili gorkymyz ýok hiç hili hiç hili.